מען הייבט אן טון א גוטע זאך, מען הייבט אן לערנען, און פלוצלינג די יצר הרע קומט און זיך מתגבר אויף די מענטש און ער ווארפט אים נאכאמאל אראפ. דאס גייט ביי יעדן איינעם אזוי. זייער אסאך ווערן ווערן אויפגעגעבן פון דעם, ווערן צעבראכן פון דעם. כ'האב געטראפן די רב'ס ספרים, איך האב אנגעפאנגען לערנען, איך האב געהאט אזא פייער, נאכדעם כ'ווייס נישט, האט זיך אויסגעלאשן ביי מיר. איך פיל אזוי ווי איך בין ווייסט דו אזא זאך ביי דאקטוירים? בייפאולער הייסט עס, ער ווייסט נישט וואס ער וויל, איין טאג וויל ער זיין גוט, איין טאג וויל ער זיין שלעכט, איין טאג וויל ער זיין אזוי, איין טאג וויל ער זיין אזוי, און מען דארף שוין נעמען פילן, מען דארף נישט נעמען קיין פילן פאר דעם, יעדע מענטש גייט עס אריבער. דאס די געזונטע מענטשן גייען דאס אריבער. בכלל מען נעמט בחורים מען מאכט זיי פאר פאר פאר ווייסט דו דארפסט דארפסט גיין צו א דאקטער יעדן טאג ווילסטו עפעס אנדערש איין טאג טוט ער זיך אן א הוט איין טאג טוט ער זיך אן א גרויסע ציצית אט קומט ער אין בית מדרש ער דאווענט שחרית מנחה מעריב נעקסטע טאג האט אלעס אפגעלאזט ער איז שוין צוריק צוריק מיט זיין טעלעפאן. יעצט איז צובראכן זיין טעלעפאן און מען קען שוין נישט רעדן מיט אים, יעצט איז ער געווארן ממש א עובד השם, א וואך שפעטער האט זיך געקויפט א טייערערע טעלעפאן, און ער קוקט ווייטער רחמנא ליצלן אזאך, און דער מענטש מיינט ער האט שוין א קעיס, ער מיינט ער דארף שוין גיין אויף טערעפי, ער ווייסט נישט וואס גייט פאר מיט אים, דאס איז מיט יעדן איינעם אזוי, ווען א מענטש וויל ווערן א ערליכע איד, די יצר הרע קומט און ער מיט אלע כוחות כאפט ער אים אן, ער וויל אים צוריק שלעפן. און ער שלעפט אים אראפ, און ער ווארפט אים אראפ. דער מענטש דארף אבער האבן דעם חיזוק צו וויסן, ס'גייט מיך נישט אן, אפילו איך וועל אראפפאלן, איך גיי צוריקגיין צום אייבערשטן. איך גיי איך גיי צוריק טון מיינע גוטע קבלות איך האב אנגעפאנגען. איך האב אנגעפאנגען א שיר משניות, איך האב געסטאפט פאר א וואך, איך גיי ווייטער גיין יעצט, ווי האלט איך? ווי האלט איך? כ'הייב נישט אן יעצט און כ'הייב נישט אן נאכאמאל, ס'דא אזא יצר הרע, כ'ווייס נישט, כ'הייב אן נאכאמאל פון אנפאנג, ניין כ'הייב נישט אן נאכאמאל פון אנפאנג, ווי האלט איך? כ'האלט מסכת כלאים? כ'גיי אנהייבן כלאים, ווי האלט איך? אינמיטן מנחות? אינמיטן ערגעץ אינמיטן? פונקט אינמיטן? כ'גיי אנהייבן ווי איך האלט, אינמיטן די מענטש פילט שוין ווי קיינער דארף מיך נישט כ'ווייס נישט איך. איך פרוביר צו זיין גוט, איך פרוביר צו זיין וואויל, יעצט האב איך פארלוירן עפעס, יעצט האב איך, יעצט האב איך פארלוירן געלט, יעצט האב איך פארלוירן מיין קאר, יעצט האב איך פארלוירן מיין טעלעפאן, יעצט האב איך אהער, יעצט האב איך אהין, און איך האב נאר פראבלעמען, קיינער דארף מיך נישט, קיינער הערט מיך נישט אויס, און איך רעד צו די אייבערשטער און קיינער דארף מיך נישט, און ער מיינט אז ער האט עפעס, עפעס מיט אים, עפעס מיט אים, ס'איז גארנישט מיט דיך, אזוי איז עס מיט יעדן איינעם.